ndi ya vha vusa matsheloni ano nga dzina ḽa maanḓa ḽa murena washu yesu khristo kha ri dovhe ri dzule milenzheni ya murena washu ri pfhe zwine a ri ṋekedza matsheloni ano dzinani ḽa yesu khristo ḓuvha ḽavhuḓi ḽe murena a ri tonda ngalo kha ri tende u dzula ri mu thetshelese a tshi amba kha ri bonye maḽo khotsi vha u luga yehova wa mavhuthu khotsi mukhethwa Babani Sendela Khulwananeni khethwa yavho nga matsheloni hano ndi khou tama u rabela khotsi vha ṱaḓulo ndi tshi ri fhungo ḽavho ḽine ḽa vha tshithu tshi tshilaho tshi shumaho asili na nṋe ndi hone khotsi vha ṱaḓulu u ṱanḓavhudza fhungo ḽavho ndi rabela uri ndi cooperate na muya mukhethwa ane a ḓo dzumbulula vhuṱanzi ha ipfi ḽavho nga matsheloni ano muthu muṅwe na muṅwe khotsi vha ṱaḓulu a tshi takuwa hafha a takuwe mbilu yawe yo lavhelesa kha vhone yo rula nga Kristo Yesu Murena washu ri a livhuwa amen ndi khou tama uri namusi ndi ambe navho ndi tshi vha ṱuṱuwedza hu na zwifhinga zwine vha ḓivha muthu wa nyaga u pfha muṅwe a tshi amba ngauri a tshi khou ri ndi khou ḓaḓa ndi nga ḓivha ndi khou ḓaḓa nga nzulele Ndi nga ḓi vha ndi khou ḓaḓa nga zwine thi tsha ḓivha uri ndi fara mini nda, nda, nda, nda litshedza mini. Vhafunwa, khou tama u amba navho nga dzina ḽa Yesu uri Mudzimu wa vha funa. Ene Mudzimu kha ḓi vha na control ya tshithu tshiṅwe na tshiṅwe. Ṋamusi kha vha ri ndi ambe navho nga mafhungo ane a ri hu tshi ḓiwa kha lutendo lwavho kha vha wane zwenezwo zwine lutendo lwavho lwa amba. Kha vha ṱanganedze tshine lutendo lwavho lwa tshi tama. Praise God forever. Vhone vha nga dzula na musi vha lavhelesa vha amba vhari na mara ndi tshimene tshine nda khou tshi tama. Ndi khou tama vha ṱuṱuwedza uri nga lutendo lwavho vhone kha tshi vhe hone dzinani ḽa Yesu. Kha ri tshimbile ri thome nga u vhona fhungo kheḽi vha ḓivha bugu ya vhayevhero i ri mudzimu o elela muthu muṅwe na muṅwe muyelo wa lutendo ende muyelo wa lutendo we mudzimu vhone a vha elela ngawo weather wa kona u ita maḓembe ngauri vha khou zwi humbula ipfi ḽa mudzimu ḽi ri mini ḽi ri mini ḽi ri Naho ni na lutendo lu eḓanywaho na thoro ya luṋonya, ni nga amba na thavha hei, Na ri takuwa u ḓikudze lwanzheni, ya ni pfa. Ngauri a si saizi ya lutendo, ndi phawa, ndi maanḓa ane a vha hone kha lutendo, ane a itisa uri zwithu zwi tende u tshimbila dzinani ḽa Yesu. Kha ri ḓo tshimbila ri vhone kufhungo khuṅwe khokhu, nahone kha vha rindele khavho. lutendo lune nda khou nyaga u amba nga lwo ṋamusi ndi lutendo lwe mudzimu a sika ḽiṱaḓulu na ḽifhasi ngalo a tou dzhia kha zwawe a ri a ri ṋekedza uri shume ngazwo ndi lutendo lwe yesu kristo ene muṋe fhano shangoni a shuma ngalo a ita maḓebe that's why ori ngoho ngoho ndi a ni vhudza he wa ri ni tshi ntenda mishumo e nda i ita ni ḓo ita na i fhiraho ye nda ita ni ḓo ita ngauri mezha ya lutendo kana muyelo wa lutendo ndi wone uḽa uri hone kha kristo jesu ndi wone une wo vhewa kha vhone mara kha ri ḓo ri takuwe kha bugu ya matio ndimana ya 9 ri vhale 27 u swika kha 30 27 iri a tshi ṱuwa henefho mabofu mavhili a mutevhela a tshi vhidzelela a ri he murwa dafita ri khathutshela mabofu mavhili khea hupfi a tshi ṱuwa fhethu hafho a mutevhela a tshi khou vhidzelela he murwa dafita ri katutshele hune yesu a tshi dzhena nḓuni mabofu aḽa a sendela yesu a vha vhudzisa mbudziso a ri na ni ya tenda zwa uri u ni ita zwenezwo ndi ya zwikona naa Ndi khou pfa ni khou vhidzelela ni tshi ri, He Murwa wa Dafita, ri khathutshele! Ni ya zwi tendana mbiluni dza vhoiwe zwa uri nṋe Murwa wa Mudzimu ndi nga zwi ita hezwo zwithu kana ndi a ndi a zwi kona u zwi ita. Havhaḽa mabupfu a vho ngo vhuya vha vhona mona vha ri, Ihina Murena! Vhone vha ri, Ihina Murena! Huno a kwama maṱo avho a ri, Vha thetshelese fhungo khefhi! Zwe na tenda nga zwi vhe hone. ndi hone he nda takula hone ṱhoho ya mafhungo anga zwe na tenda kana zwine vhone vha tenda nga zwi vhe hone arali vhone vha tshi tenda kha u kundwa nga zwi vhe hone ngori ndi zwone zwine vhone vha tenda zwone arali vhone vha tshi tenda kha zwiṅwe na zwiṅwe nga zwi vhe hone ngori muelo wa lutendo we vhone vha u fhiwa ndi wa uri vhone vha nange u kona u tshimbila ngalwo zwino vha mabofho pfhi a ri ri a tenda murena ene a ri zwe na tenda nga zwi vhe hone huno maṱolo avho a mbo ḓi bonyolowa ndi eno hafho yesu a tshi vho amba navho navho maṅwe mafhungo ane ndi khou nyanga u dzhena kha u ṋamusi vhone a ri vha vha vha ḓo zwi vhona zwa uri o ḓo amba navho uri mini mara ndi khou ṱoḓa ḓa kha fhungo ḽi ḽine o vha vhusa mbudziso ine nṋe ndi khou tama u vha vhusa vho ndo imea na tshivhumbeo tshanga na vhone vha tenda uri mudzimu ndi mulamuleli wavho vha tenda uri mudzimu u na control ya zwoṱhe vha tenda uri mudzimu u ya vha pfha vha tenda uri thabelo yavho mudzimu u ya i thetshelesa arali vha tshi zwi tenda kha zwi vhe hone zwine vhone vha zwi tama haleluya lutendo lwashu mudzimuni ndi maanḓa a u tshidza ndi maanḓa a ndamulelo vha ḓivha mudzimu hezwi a tshiri a tshiri ṋea mula muyelo wa lutendo ho ngo soko ri ṋea ndi eḓani ndo ri hu tonga vhathu vha khou bva zwino vha khou andwani kare zwino ni khou bva ni tshi andwani mafumo khe a oku ni shumise eneya vha ḓivha vhone a vhari vha tshi kho vha tshi kho yo u bata nzie vha fhiwa tshihuka tsha khovhe hapfi tshihuka tsha khovhe khetshe kha vha tshi khou bata nzie vho fara vho fara vho fara zwi si zwone na musi vha tshi yo rea khovhe a vha fhiwi muzwimo ngori a vha nga swike vha zwima ngei maḓini vha fanela u fhiwa zwithu zwine kha nzulele yeneyo vha ḓo kona u lwa mudzimu o zwi ḓivha uri nzuleleni ya shango heḽi a ri ṱoḓe zwiṅwe ri ṱoḓa lutendo a ri a ri ṋee muelo wa lutendo ene muṋe mathomoni a tshi fhaṱa ḽiṱaḓulu na ḽifhasi o zwi sika nga fhungo ḽa mulomo wawe a ri kha uvhe zwikene a vhidzelela zwi sa thu vha hone zwa nga zwi hone a ri honouḽa muya wa lutendo wonouḽa that's why vhaḓe vha ndi takalela eh, dafita um, eh, a tshi ri ri na ono eh, I mean, eh, paulo a tshi ri ri na onouḽa muye wa lutendo une ri tshi tenda ramba ri na onouḽa wonouḽa muye wa lutendo we mudzimu a vha enawo wonouḽa muye wa lutendo we khristo a shuma ngawo wonouḽa muye wa lutendo ri nawo ro u ṋekedzwa u tshi wa kha bugu ya vhahevheru zwino nṋe ndi khou ri khavho ndi amba sa khristo yesu ndi ri eh zwe na tenda kana zwine na tenda nga zwi vhe hone dzinani ḽa yesu ndi khou tamba uri ndi ndi ndi ṱuṱuwedzane navhoi ndi topole zwiga zwi si zwingana zwine hezwi lutendo lwo ḓala khavho zwa bveledza zwone hezwi lutendo lwo ḓala khavho zwa bveledza tshithu tsha u thoma hezwi lutendo lwo ḓala khavho mbilaelo dzi axa mbilaelo dzi axa zwa uri nṋe matshelo ndi ḓo vuwa ḓo to ita hani ndi ḓo ḽa mini nda nwa mini ndi ḓo fukani na ndi hone ndi tshi ḓo to itwa hani mbilaelo dzi a pfa ngauri Kha bugu ya Petro yo thoma ndimana ya vhuṱanu kha ri takuwe kha yeneyo Petro ya u thoma ndimana ya vhuṱanu eh ndima ya vhuṱanu Petro yo thoma ndima ya vhuṱanu ri vhale mm, eh, verse 7 verse 7 iri dzimbilaelo dzanu dzo yo thoma ngori kha 6 ya ri ḓi ṱokofhadzeni eh tsini ha tshanḓa tsha maanḓa tsha mudzimu uri a ḓo ni hulisa nga tshifhinga tshazo no tshi pfi ḓi ṱokofhadzeni u kwangwa u itani u ḓi ṱokofhadza ndi uri ndi khou tenda uri zwe vhone vha amba murena ndi ihina zwe vha amba murena ndi zwone ndi dzhia zwenezwo vha khou ḓi ṱokofhadza zwino iri Dzimbilaelo dzaṋu dzoṱhe ni dzi laṱele kha, kha Ene, ngauri ndi Ene ane a ni vhilaelela. Ni a kona uri kha iti ari dzivhulwane ni fhaṱuwe ngori swina ḽaṋu Diabolo u khou mona mona. Hezwi swina ḽi tshi mona mona ḽi ḓisa mbilaelo ende mbilaelo a dzi to ḓa dza ri zwino ni ri ṋevho mbilaelo ri khou ri kha vha vhilaele. hu creatiwa nzulele hu rithiwa birima ḽa nzulele heḽi birima ḽa nzulele ḽi tshi rithiwa ḽa takuwa ḽi tshi dunga ma ḽa takuwa ḽi sete zwavhuḓi uri vhone vha takuse mbilahelo Mara Bivhili i ri, Mbilaelo dzaṋu dzoṱhe dza mufuda ufhio na ufhio dzi laṱeleni ha Ene, Ene u ḓo ni vhilaelela. Nga iṅwe nḓila u ḓo ni hwalela. Zwine zwa amba uri arali vhone vha tenda uri Mudzimu u ya hwala mbilaelo dzavho, zwi amba uri dzavho dzi a fanela u fhumula ngauri vha ḓo dzhia mbilaelo dzavho vha dzi laṱela mudzimuni a hu na nzulele i re nṱha ha zwine mudzimu a vha zwone a hu na nzulele i re nṱha ha maanḓa a mudzimu muthu wa mudzimu no matter what kana yo ḓa nga tshivhumbeo ḓe diabolo u nga fhasi ha milenzhe ya, ya, yashu mudzimu o amba o fhedza hambi a shanduke a shanduka hange ṅwana wa muthu ha nga rembuluwi zwino nṋe ndi khou ri khavho vhone mbilahelo dzavho dza mufuda muṅwe na muṅwe kha vha dzi laṱele mudzimuni vha tende uri mudzimu u ya vhapfa ngori ndi nga ngoho mudzimu u ya vhapfa arali vha vhea kha kha vha bugu ya vhafilipi ndimana ya vhuṋa um vha tshi thoma kha sigisi vha ḓo vha naye tshi ri ni songo vhilahela tshithu zwoṱhe zwine na zwi tama ḓivhadzani mudzimu nga thabelo yo ṱanganaho na u livhuwa huno mulalo wa mudzimu kha vese 7 huno mulalo wa mudzimu a fhirisa u ṱalukanya ambarele dzimbilu dzaṋu na mihumbulo yaṋu kha kristo yesu ite mangori laṱelani dzimbilaelo dzaṋu ni songo vhilaela tshithu boiwa Mulandu ngauri arali ni tshi tenda uri Mudzimu u ya ni vhilaelela, na laṱela mbilaelo dzaṋu khaye, ni songo lala ni songo lala. Zwi ḓivheni uri Mudzimu o ni pfa. Vha a ḓivha tshithu tshine vhatendi vha tshi ita tshiṅwe khetsho. U ya gidimela thabeloni a amba na Mudzimu zwine a khou ṱoḓa. mara a sa ime kha lutendo u ya swika a vhudza mudzimu zwine a khou zwi ṱoḓa hezwi mudzimu a tshi vhuya na phindulo a wana a sa ḓivhi uri ho muthu vhugai ngori o amba e hafha mara mudzimu a tshi vhuya na phindulo ha tsha mu wana puḽatifomoni ye amba e khayo o amba a kha puḽatifomo ya lutendo mara mudzimu a tshi vhuya na phindulo u wana o no fhufha ha tsha ḓivha zwa uri o ima nga gai ndi khou ri khavho arali ri tshi tenda uri mudzimu u ya pfha thabelo mudzimu u ya ḓivha u ya pfha zwililo zwashu kha ri laṱele khaye ri tende uri ri sa vhe na mbilongo lutendo lwa ḓala a vha vhilaeli tshithu kha vha ḓo vhona mani shadrack mishaka na abednego lutendo lwo lu ḓalai a vho ngo vhilaela uri mulilo u khou kuḓedzwa kaṱanu na kavhili daniele ho ngo vhilaela uri bakoni yavho hu na ndau dzi songo ḽaho ho ngo vha na mbilaelo ngori lutendo lwa ḓala mbilaelo dzi a dzi a shrinka mbilaelo dzi a puta haleluya zwino vhafilipi iri thuzela iri thuzela iri ni songo vhilaela tshithu zwoṱhe zwine na zwi tama ni ḓivhadze mudzimu nga thabelo yo ṱanganaho na ulimi lutendo lwavho kha lutendo u dzhia mbilaelo lu thuzela mudzimuni lu fhumule lu ri tshete vha khou i vhona pisalema 62 ita uri muya ngoho wa fhumula ndi u livhana na yehova ngauri u tshidzwa nga u bva u hayela yehova ndi thavha yanga ndi vhukhudo hanga ndi mutshidzi wa- ndi mudzimu wanga ane nda mu fulufhela Hu khou ta- ho takuwa lutendo hafho fhethu glory be unto the lord A- tsha vhuvhili nga lutendo vhone vha fanela u takula mafulufulu vha vhe na maanḓa vha khwaṱhe ndi hezwo zwine ra ri develop confidence be strong be brave nndwa iṅwe na iṅwe a nyagi goswi vha vhuya vha vha goswi nndwa iṅwe na iṅwe vha kundwa naho vho vha vha tshi ḓo vha tshi ḓo kunda mara vhugoswi ha vhuya ha takuwa a vha kundi zwino ndi khou vha pembeledza nga dzina ḽa yesu vha songo lwa nndwa tshidele ya lutendo sa goswi kha vha vhe brave kha vha vhe strong kha vha khwaṱhe kha vha dzie vha toke midzi kha ri ri ha ḓivha a vha ḓo mpfe bugu ya vharoma mani ndo vhala ndimana heyi zwa vhukuma mbilu yanga ya takala vharoma 16 ri vhale ri vhale vharoma 16 kha ri ḓo vhala verse 20 ri ḓo pfuka ra ra vhala verse 25 verse 20 iri ene mudzimu wa mulalo mudzimu wa mini wa mulalo Ene Mudzimu wa mulalo u ḓo ṱavhanya u sukanya Saṱhane tsini ha milenzhe yaṋu. Ene Mudzimu wa mulalo u ḓo crush-a, u ḓo sukanya Saṱhane fhasi ha milenzhe yaṋu. Praise God. Hezwi vhone riṋe ro imisa lutendo. Tshilidzi tsha Murena washu Yesu Kristo nga tshi vhe na inwi misi yoṱhe. Vha vhone verse 25 i ri, Huno ene Mudzimu ane a kona u ni khwaṱhisa, we mafhungo maḓifho maḓifha anga na pfunzo ya Yesu Kristo zwa muamba ha vha u dzumbuluwa tshiphiri tshe tsha vha tshi sa ambiwi tsha kale na kale tshiphiri tsha lutendo zwino tsho vho dzumbuluwa vhannḓa vhoṱhe vho ḓivhadzwa nga maṅwalo a vhuprofita u mulayo u bvaho ha mudzimu wa kale na kale uri vha vhe vha pfaho nga u tenda vha ḓo pfha mani ngori uri vha vhe vha pfaho nga u tenda kha ri vhale verse 27 vha ḓo mpfala ene mudzimu ramano e eṱhe ene mudzimu ramano e eṱhe nga yesu kristo nga rendwe lini na lini nga iṅwe nḓila riṋe arali ra fara lutendo lwashoi ra tenda u khwaṱha ra tenda u vha na confidence ra tenda u sa vha na nyofho ra farelela ene mudzimu ra mano oṱhe u ḓo ri vulela nḓila a ri sumbedza mano ane ra fanela u fara vha ḓivha ra ḓiḓowedza u tshimbila nga u tenda mudzimu kana ndi swiswini ri ḓo bvelela mudzimu wa zwi kona u ḓisa tshedza swiswini Kana ndi nga dzulele-ḓe Mudzimu ya zwi kona u ri bveledzela? Ndi khou vha fhembeledza nga dzina ḽa Yesu Kristo ndi khou ri hei kha vha bvuse nungo. Magona o netaho kha khwaṱhe. Miraḓo i no khou nembelela kha ita kuwe. Vha ḽi ḓivha ḽi a fhungo ḽi no ri vho fulufhelaho Yehova vha wana maanḓa maswa vha takuwa nga phapasagoni vha tshimbila vha sa neti vha gidima vha sa ṋoki ndi khou vha fhembeledza uri kha vha takuwe ngo ralo vhone ngauri lutendo lwe mudzimu a vha elela lwone lu aggressive lutendo lwe mudzimu a vhalela lwone lu na khani a lu tendi u vhewa fhasi ngori a lu zwi koni u vhewa fhasi lwa tsela fhasi ndi vhone vho lugadeledzaho haleluya haleluya haleluya vha ḓivhai ri na confidence ri na mafulufulu ri tshi tenda mudzimu ngauri murena uri kha bugu ya vhakorinta pfulufheso dzoṱhe dza zwe mudzimu amba dzi wana ihina kha khristo yesu murena washu dzi wana ameni khaye nga iṅwe nḓila promise iṅwe na iṅwe kana pfulufheso iṅwe na iṅwe ya mudzimu a i amba kha khristo yesu ndi yesu ndi amen ndi ihina ndi ihina arali uri fulufhesa zwori ndi nṋe yehova mulisa wanu thinga a ni nga shayi tshithu ndi ihina arali uri fulufhesa zwori uri fha zwiḽiwa maswina ashu a tshi zwi vhona ndi ihina arali uri fulufhesa uri thuzela dzi nḓila dzau dzoṱhe kha yehova mu fulufhela ene u ḓo shuma ndi ihina arali uri ni songo vhilaela tshithu thudzela dzimbilaelo thuzelani mbilaelo dzanu kha nṋe ndi ḓo ni vhilaela ndi ihina zwino hai u tshi tenda ṱanganedza zwenezwo dzinani ḽa yesu kristo haleluya vha ḓivha kha bugu ya vhakoronika ya vhuvhili arali vha vhala 16 vs 9 vhakoronika ya vhuvhili 16 vs 9 i ri maṱo a mudzimu o lavhelesa kha shango a tshi ṱoḓa u vhona vhavhuya vhawe uri a vha lamulele uri a vha takule uri a vha tone vha ḓivha zwi vha kha yeneyo mbalo vhone vha vhaliwa khayo dzinani ḽa yesu a vha ḓo ima nga lutendo mani vha bvelele dzinani ḽa yesu kristo arali vha tsheka bugu ya vhaheveru chapter 4 verse 12 i ri fhungo ḽa yehova ndi tshithu tshi tshilaho ndi tshithu tshine tshi a tshila a tshi shanduki ḽi active ḽi fhira bannga na u ṱuṱulwa hani thungo dzoṱhe u tshea nga iṅwe nḓila fhungo ḽa yehova a ḽi mesi zwino fhungo ḽa yehova ḽi takula lutendo lutendo lwashu ri tshi luamba a lu mesi dzinani ḽa yesu khristo tshithu tsha vhuraru tshine nda khou amba uri ndi vha sumbedze vhone nga lutendo ri ḓalelwa nga dakalo ḽa mbilu ḽa nga ngomu muthuni we experience the inner joy hezwi ra vha na lutendo lwa u tenda mudzimu a ah, vhone ra vha na lutendo lwa u tenda mudzimu ri ḓo nga shadrak mishak na abednego sa zwe nda amba vhe hezwi vho ima havhaḽa vhanna vha ri thovhela nga alalame zwi ḓivhee zwo uri a ri nga gwadameli hazwo mara mudzimu washu ane ra mu fulufhela u ḓo ri lamulela ṋanḓoni heyi ya mulelo ye vha i kuḓedza kaṱanu na kavhili u ḓo ri lamulela o ḓo pfa lutendo lu tshi amba vhone a lu na nyofho vha takula dakalo nga ngomu mbiluni yavho eh Paulo na Silas vha nga ngomu khothoni vha takula lutendo vha ri kha ri ite thendo ri ise mudzimuni mani mbilu dzavho dzo vha dzi khou vhona zwi fhirisaho hezwi zwine vha khou tou zwi vhona zwino nṋe ndi khou ri arali riṋe ra ḓi funḓedza u shuma na lutendo lwa u tenda mudzimu eh dakalo ḽi sa ambei ḽi ḓo mela nga ngomu mbiluni dzanga kha ri ḓo ri nga u ṱavhanya ri vhone bugu ya vhaefesa k ndimana yo thoma bugu ya vhaefesa eh, chapter 1 ri ye ri vhale verse 17 swika kha 21 17 iri ndi ri mudzimu wa murena washu yesu kristo khotsi a re na vhurena a ni fhe muya wa vhuṱali a ni dzumbululele u muṱalukanya a ni fhe maṱo a mbilu o vhonetshelwa mbilu dzashu kha dzi vhe na maṱo o vhonetshelwaho uri ni zwi vhone zwa uri tshitamisiwa a tshi ni vhidza ndi tshini na uri lupfumo lwa vhurena ha ifa ḽawe hei lupfumo lwa vhurena ha ifa ḽawe kha vhakhethwa ndi lufhio hu na lupfumo lwa vhurena hawe kha vhakhethwa o oh, ngori vhone vha tsha ḓivha uri mukhethwa ndi ufhio kana vhoṱhe vho mu ṱanganedzaho o vhafha maanḓa o vha vhana vhawe ro itwa vhulugaho zwi tshi bva u tendani ra pfumedzanywa na mudzimu nga murena washu yesu kristo ra pfhi vhakhethwa a ri hapfi a ni sumbedze vhuhulwane ha he lele kha vha ḓo mpfela vho vhone a ni sumbedze vhuhulwane ho kalulaho ha maanḓa awe e a itela riṋe vhatendi ha ngo pfhi e itela riṋe magoswi e a itela riṋe vhatendi ane a nga mushumo wa maanḓa a nungo dzawe dze a dzi ita a tshi bvisa khristo yesu vhafuni ndi zwi ngazwo nda ri lutendo lwe mudzimu a vha elela ndi lwone luya lwe mudzimu a shuma ngalo ndi lwone luya lune a khou shuma ngalo zwino lutendo lwe mudzimu a vha elela vhone ndi lwone luya lwe kristo yesu a shangoni heḽi a shuma ngalo that's why ipfi ḽa mudzimu ḽi tshi ita uri ri na wonouḽa muya wa lutendo we mudzimu a vha e nawo kana hune mudzimu a vha nawo so to say ri na wonouḽa muya wa lutendo une mudzimu a vha nawo ri na wonouḽa muya wa lutendo we kristo yesu a shuma ngawo a shangoni heli that's why o amba a ri mishumo ye nda i shuma ni ḓo i shuma vhoiwe ngauri ndi ya ha khotsi ni ḓo dovha na fhirisa na zwe nda zwi shuma vhoiwe nga ndavha ya lutendo lune na vha nalo ngauri promise dzoṱhe kha nṋe kristo yesu nṋe tshifhe muhulu dzi ṱanganedza ihina zwino arali kha yeneyi vha efesa yo thoma eh ya chapter 1 ra ya ra vhala verse 11 vha ḓo pfa ngokhoko kuri ndi ene we ra wana ngae ifa riṋe vhe ra dzula ro nangiwa nge ra tiwa nga ano shuma zwoṱhe nga afho he a elekanya uri eh ndi funa zwi tshi ralo Ndi uri riṋe ri vhe vhane vhurena hawe ha rendwa nga vhone, riṋe vhe ra thoma u fulufhela Kristo Yesu. Huno na inwi no ri u pfa mafhungo-ngoho, mafhungo maḓifha a u tshedzwa haṋu, na tendavho, na swaiwa nga muya mukhethwa wa pfulufhedziso. Vho swaiwa, vho ri u tenda, vha swaiwa, vha ṋewa luswayo lwa pfulufhedziso, zwa uri pfulufhedziso ndi dzavho. Khou humbela uri lutendo lwavho holu lwe vha lu ṱanganedza, lwe Mudzimu a vha elela ngalwo, kha vha lu rithe lu shume. Kha vha lu rithe lu vhe na mushumo. Vha lu ritha nga mafhungo a mulomo wavho, vha lu ritha ngo amba ngo amba zwine mbilu yavho ya zwi tama. Dzinani ḽa Yesu Kristo. Vha ḓivha kha tshifhinga itshi tshine ra khou tshila khatsho huna zwithu zwinzhi zwine zwa shushedza huna zwithu zwinzhi zwine zwa ri humisela murahu zwiṅwe ri kho to zwi pfa zwiṅwe ri kho to zwi vhona mara ndi khou nyanga uri ndi ri khavho vhone mudzimu wa ṱaḓulu ṱaḓulu u kha ḓivha nṱha ha ndango ya tshithu tshiṅwe na tshiṅwe ende ha shumi shangoni heḽi a songo shuma na nṋe na vhone nga lutendo ngori uri vha sendelaho mudzimuni tshavho hu vhe u tenda uri u hone na uri vhane vha mu ṱoḓa u ḓo vha ṋea malamba dzinani ḽa yesu khristo tsha vhuṋa ndi tsha uri hezwi vhone arali lutendo lwa anda khavho a vha dzinginei vha nga thavha ya tsioni a vha dzinginei vha nga ndau ya juda i sa ḓivhi nyongo a vha dzinginei zwino nṋe ndi khou ri khavho vhone arali vha vha lapisa lima 125 vha dovha vha vhala na mateo 724 i ri riṋe ro tshetelwa kha murango ndi uri ro fhaṱiwa kha kha kha mutsheṱo we are built on the rock ro itelwa foundation nga kristo yesu zwino nṋe ndi khou ri khavho vhone vha songo tenda u dzinginea kha vha ime nga u tenda vha songo tenda u shifter no matter what naho vha pfa zwino nga fhano vha pfa zwiḽa nga fhaḽa vha songo tenda u dzinginea ngori mudzimu a tshi shuma navho u shuma navho nga lutendo lune vhone vha vha navho khamusi kha ndi dzhie tshithu tshine kupiḓa kwa fhedza khokho ndo ndi khou ri nga lutendo ri fanela u u tshenzhema maḓembe a mudzimu u fhirisa u fhirisa zwa kale ri fanela u vha na tshenzhemo ya maḓembe maḓembe ri fanela u a vhona ha nṋe ndi khou amba maḓembe a ḓaho nga ipfhi ndi khou amba maḓembe ane vhone a vha takula kha level iṅwe a vha vhea kha level ya nṱha ndi khou amba maḓembe ane vha vhona vhuhulu ha maanḓa a mudzimu a maanḓa e a no nga e a ita a tshi bvisa khristo jesu vhafuni hafha ndi khou nyanga u tama uri ndi to vha ndi to vha tomolela zwipiḓa zwivhili zwiraru zwa zwa zwa zwa vhaṅwe vhe vha ri u shumisa lutendo vha vhona maḓembe a mudzimu petro ho pfhi kha

Naho ndo shuma vhusiku hoṱhe ndi sa wane tshithu, mara ho amba muṋe wa muṋe wa vhutshilo, ho amba muṋe wa khovhe, a ri a isa nga lutendo a fasha khovhe dzi si na vhukono. Elia Bivhili iri o vha e muthu u nga riṋe, a ri mvula kha i stop, a rabela ri mvula kha ime, ya ima miṅwaha miraru yoṱhe. a dovha ri mvula kha ina yana nga nga nga ndavha ya lutendo lwo tenda mudzimu havha ḽa vhanna vhararu vha mapele vho ri vho dzula ngene wono vha na ndala vha ri ra dzula hafha ri ḓo fa ra wela mishashani ya vhasiria ri nga tshila mara ri dzuli yavho vha tshi to thoma u u exercise kana u exercise lutendo lwavho mudzimu ambo ḓi dzhenelela nga ngomu vha tshi khou tshimbila vha sathu swika vha sathu dzhena mishashani ya vhasiria vhasiria vha pfa gomani khulu i khou ḓa vha ri yo wee ndi hone ro fhela na vhana vha bva muṅwe na muṅwe a ṱuwa a sina na tshiadoba hu tshi khou ḓa vhanna vhararu vha mapele ende vhanna vhararu vha re na nḓala mara nga ngomu havho vho vha vho takula lutendo ende lutendo a luofhi mudzimu ha shumi na muthu wa nyofho u tshi ḓiwa lutendoni ngori vha mufuna vhori ha vha ḓo ri vhulaya sa vha ra swika kha ri tou fara ro dzula henefho lutendo a lutendi u dzula fhethu huthihi lu na movement kho humbela uri na lwavho kha lu vhe na movement kha tshithu tshiṅwe na tshiṅwe lutendo lwavho kha lu vhe na movement moshe o vhona maḓembe na vhana vha Isiraele a tshi khou vha bvisa vhuthubyani eh, eh, eh, nḓilani vha tshi vha na ḓora maḓi a bva nṱha tombo nḓilani vha tshi vha na vha tshi tama ṋama zwikungulu na mana zwawa nḓilani vha khou tshimbila vha vha sa kuvhi vha vha sa iti tshithu mara mudzimu wa maanḓa oṱhe a tshi khou vha ṋea zwoṱhe zwine zwa fanela u ṋewa muthu vha tshimbila zwavhuḓi nga ndavha ya uri vha vha khou tenda uri mudzimu we a ri bvisa ngeni u khou ri isa shangoni ḽe a ri anela nga dzina ḽa yesu khristo zwino vhasedzana na yairo yesu khristo o ri u songo ofha tsha unga hu vhe u tenda a tenda mudzimu ṅwana wawe a vhuya vhutshiloni zwino ndi khou ri vhone muthu wa mudzimu ndi khou vha fhembeledza nga dzina ḽa yesu kha ri shumise lutendo lwashu zwi tshi bva kha zwe mudzimu a amba ri ṱanganedze zwenezwo zwine lutendo lwashu lwa zwi ṱoḓa lutendo lwavho vhone ndi lutendo lune mudzimu a vha nao ndi lutendo lune lwa ma- lwa vha na mudzimu lune- lwone ene muṋe lutendo lwavho lwone vhone lu na maanḓa a u shandukisa na nzulelo zwino ndi khou vha pembeledza nga dzina ḽa yesu matsheloni ano ndi khou ri kha vha rithe maanḓa a lutendo lwavho mudzimu u khou nyanga u shuma navho nga dzina ḽa yesu amen khotsi vha ṱaḓulu nga dzina ḽa yesu kristo ndo amba fhungo ḽavho tshithu tshi tshilaho tshi shumaho nga vha tonde vha ite nga vhuthu baba ri kone u ritha lutendo lwashu nga ipfi ḽavho, vhone Mudzimu wa ṱaḓulu vha ri fhe zwine mbilu dzashu dza zwi tama na zwine dza zwi tenda. Nga dzina ḽa Yesu Kristo ḽa maanḓa, Baba, ndi a livhuwa. Amen. Kho vha pembeledza uri mafhungo aya kha vhe na mushumo mbiluni yavho, tshilidzi tsha Mudzimu tshi ambe kha vhunga dzina ḽa Yesu. Amen.